ہݨ اڳلے شعر کوں سݙیساں صاحب شام کوں ہک نواں حوالہ ہے اے جوان سئیں شاہد شار اقبالی سئیں چھوٹی عمر دا وݙا شاعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھنیں معزز دوستیں کوں السلام علیکم سب توں پہلے میں مشکور ہاں جناب محمد نواز خان چانڈیا صاحب دا، ڈاکٹر اجمل اظہر سئیں دا تے جنہیں جنہیں وی دوست میݙی شام دا اہتمام کیتے نے سبھڑیں دا میں مشکور ہاں تے انہیں دی محبتیں دا مقروض ہاں۔ بالخصوص جناب نادر خان مزاری صاحب دا اتنی دور توں میکوں آ تے عزت بخشیے نے

ہک یار کینھی ملیا ڈوجھا کیا ہدن اکوں پیار ہا پیار کینھی ملیا میڈی زندگی دی شارک او کہانی ہے جیں وچ میڈی زندگی دی شارک او کہانی ہے جیں وچ میڈی پسند دا میکوں کوئی وی کردار کینی جیڑھے چھاں تے راضی نئیں تھیندے او دھپ دی مار کھوسن جیڑھے چھاں تے راضی نئیں تھیندے او دھپ دی مار کھوسن جیڑھا چمنی دا اڈیندن مذاق اندھارے گھپ دی مار کھوسن۔ میڈا ایمان ہے شارق جنہیں میڈی آواز بند کیتی ہے نا او لوگ ہک جہاڑے ڈیکھیں میڈی چپ دی مار کھوسن۔ حال ہاسے تاں نال رہن دا۔ کوئی وی چا اقرار نئیں کیتا نکھڑیوں تاں چپ چاپ نکھڑ گیوں ڈوہیں کجھ اظہار نئیں کیتا جتنا جگ دے جھیڑے چئے ہن جتنا جگ بدنام تھئے ہئیں اوں وی اتنا پیار نئیں کیتا میں وی اتنا پیار نئیں کیتا۔ سرکار آپ وقت دا ہک دورہ فرمائیندے پئے ہن۔ ایں پھر کیوں؟ وقت دی پھرکی وچ چوں طرفوں پھردے پھیر کھڑوں۔ ایں پھر کیوں؟ وقت دے پھرکے وچ چؤں طرفوں پھردے پھیر کھڑوں ݙتے وقت سزا ہے چادر توں ودھ لڳدے پیر ڈگھیر کھڑوں۔
ایں پھرکیوں وقت دی پھرکی وچ
چوں طرفوں پھردے پھیر کھڑوں ݙتی وقت سزا ہے چادر توں ودھ لڳدے پیر ڈگھیر کھڑوں ہک پل مسکݨ دی قیمت وچ ہݨ روندے شام سویر کھڑوں کرے ٻیر نئیں شارق جھولی توں اساں اپنڑی قسمت کیر کھڑے۔ جیڑھے کھڑ گے راہ توں رہ گے او ڈاکٹر صاحب
جیڑھے کھڑ گے۔ راہ توں رہ گے او جیڑھے چلدے گئے او رلدے گئے جیڑھے کھڑ گے راہ توں رہ گے او جیڑھے چلدے گئے او رلدے گئے نہ رلن دے خوف کنوں جیندے ہاں ڈلدے گئے او رلدے گئے جیڑھے ول گے کہیں نہ حال لدھے۔ جیڑھے ولدے ڳئے او رلدے ڳئے کوئی شارق ایجھا سفر ہا او جیڑھے رلدے ڳئے او رلدے ڳئے جیندے ہجر اچ سڑ ہاں ساڑ ݙتی۔

جیوݨ توں ݙردیں کیوں ݙردیں جئیں شارق مرݨ دی مار ݙتی ودا ہوں تے مردیں کیوں مردیں۔ میں لکھ تے آیاں نواز خان صاحب واسطے
تے جناب نادر خاں مزاری صاحب دے نامیں۔

میکوں بھا نیں ساڑیا سیت سڑی میں آپ سڑی ہاں واہ واہ واہ واہ واہ جتھ شارق ہاں روح رول کھڑی میں آپ کھڑی ہاں ونج تے اڑی خان تے کوئی ڈوہ نہ جاؤ

اوہو منڈھ توں قصہ ول سنوا۔ اوہو منڈھ توں قصہ ول سنوا۔ اوندا کتنا حال ظہیر کیتا۔ آیا وقت جو شارق شاہ تے ہا۔ کیا شاہ دے نال وزیر کیتا۔ میں وانگوں پیار دا بھوگ جیڑھے ہا۔ نئیں سڳدے بھوڳ کتھاں رہندن۔ میں وانگوں پیار دا بھوڳ جیڑھے نئیں سڳدے بھوڳ کتھاں رہندن۔ کتھ ونڄ تے سوڳ منیندن او کتھ ہوندے سوگ کتھاں رہندن۔ اتھ شارک ونجنڑاں چہنداں میں۔ اتھ شارک ونجنڑاں چہنداں میں۔ لا دل کوں روگ کتھاں رہندن۔ جیڑھے کہیں وی جا دے نئیں رہندے۔

جت تاں ہر دی ہم جے ہر دی ہم تاں مر دی ہم میں جیویں جی جے جیون توں نہ ڈر دی ہم تاں مر دی ہم تہوں مویاں شارق معاف کریں ناں مردی ہم
تیڈے ذہن دی اج تئیں سمجھ نی آئی
کیا رک گئے جھیڑا نی مکدا
تیڈے ذہن دی اج تئیں سمجھ نی آئی کیا رک گئے جھیڑا نئیں مکدا بس جھیڑائے جھیڑا وینا پے ساہ سک گئے جھیڑا نئیں مکدا منڈھ پاند وی نئیں کوئی جھیڑے دا منڈھ پاند وی نئیں کوئی جھیڑے دا ہاں لک گئے جھیڑا نئیں مکدا اے شارق کیجھا جھیڑا ہے ساہ مک گئے جھیڑا نئیں مکدا
اے وقت تاں ڈہدا نئیں جئیں تے اے وقت تاں ڈہدا نئیں جئیں تے رکھی وقت اچ خاص نگاہ آسے ہوں راہ توں کر بے راہ رولیے جیکوں دان کیتے اساں راہ آسے۔
ہنجھوں نال بھریج ڳئے کاسا تہوں ایویں یاد ہے نہ بے جا آسے جیڑھے شہر دے وچ ودے پیندے ہیں ایں شارک شہر دے شاہ آسے۔ ساہ ساہ تے میݙے جیوݨ دی۔ ترٹ آڑ پوندی ہئی پیریں وچ۔ ساہ ساہ تے میݙے جیوݨ دی ترٹ آڑ پوندی ہئی پیریں وچ ہن رلدے پیریں نیر جیلے اکھ تاڑ پوندی ہئی پیریں وچ۔ تھی پندھ توں صدقے سک پندھ دا۔

ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپݨا ݙے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتیم ہئی حد دی حد یا سرحد ہئی جیڑھی آ ڳئی اے کر پار ݙتیم رہے تریہہ تے قرض نہ پاݨی دا
رہے تریہہ تے قرض نہ پاݨی دا۔ میں شارق قرض اتار ݙتم جیلے ٻݙݨ لڳاں ول تریہہ اپݨی دریا دے منہ تے مار ݙتم
جیکوں اپݨی جان تلی تے رکھ بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم۔ اچھا۔ جیکوں اپݨی جان۔ تلی تے رکھ۔ ہا ہا۔
بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم۔ جیندے ناں توں ویڑھ ولھیٹ کرئیں سکھ سارے گھول تے ڳولیا ہم۔ ہائے ہائے واہ واہ۔
در در تے شارق دستک ݙے۔ ہا۔ جیکوں چا کشکول تے ڳولیا ہم۔

میکوں ناز ڈکھیندے روہ کی کوں۔ اچھا۔ میکوں رول تے۔ اپنی صورت۔
اپنی صورت دا۔ میکوں ناز ڈکھیندے۔
میکوں ناز ڈکھیندے روہ کی کوں۔ میڈا مولا ہک انسان تیڈا دل روز ڈکھیندے روہ کی کوں۔ ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ۔ کئی گال کراں تاں جھنک کرئیں۔ سو ڳالھ کریندے روک ای کوں میں وی تاں تیݙا بندہ ہاں میݙا دل تڑپیندے روک ای کوں میں وی تاں تیݙا بندہ ہاں میݙا دل تڑپیندے روک ای کوں میݙے سینے وچ کیا دل کینی کیا رکھدی میں ارمان نی میں میݙے سینے وچ کیا دل کینی کیا رکھدی میں ارمان نیمی تیݙے در دی کیا دربان نیمی تیݙی نوکر کیا میں خان نیمی خوش رہݨ دا میں کائنات وانگوں

خوش رہݨ دا میں کائنات وانگوں کیا رکھدی حق سلطان نمی میکوں اتنے درد جو ݙینا ہئیں کیا شارق میں انسان نمی ہک میں تے قیامت کیوں تروڑی بے کار جہان تے میں ہم کیا ہک میں تے قیامت کیوں تروڑی بے کار جہان تے میں ہم کیا۔ اج تیں توں پچھ تے راہ ساں میں کیتا پیار جہان تے میں ہاں کیا میڈے سامنے آ تے ڈس میکوں بدکار جہان تے میں ہام کیا کیوں سیج تے بیوہ کر چھوڑی گنہگار جہان تے میں ہاں کیا۔